ndiri mubushman ndiri musarwa hanzi ndiri musarwa anonzwa kurwadziwa zvakanyanya

mo e le gore ga o bua ka ditshwanelo tsa gago le mosarwa ga to wa and there is a possibility of you to be thrown in prison I'm a convict I found myself deep in prison hanzi ndinotoona ndatowa muprison simply because I

ga pula e sa ne mvura e ka sa naya re simolola go nwa bojalwa tinotanga go nwa doro re na matagwa mo maungo tinoita zvidakwa because there is no rain hanzi kune kusina mvura ga re sa nne ga re sa ga pula e sa ne mvura e ka sa naya mo toropong mo we become cheap labor hanzi mu town tinenge takutongoshanda mabasa ka cheap asina mari

ili ili ili a headman of arbitration hanzi washoma unosanga nawo ari kana mambo kana sabhuku mm -hmm. werudzi rwe ah, it's not every it's not asi mongwe le mongwe wa rona hanzi haasi mongwe yo ta mmona gongwe e le mo palamente uno mmona ari mp at the top mm. table hanzi mm. ari pa pa table we don't have

kitekije thapi hanzi ndidye zvangu howe kiteketsele hanzi ndirarame ke a leboga ndinotenda thank you ndinotenda haleluya
haleluya timboimba shomanana ndichipindura baba pero wapera kwasikanyana gara betatu mwai namwari baba

Yataurwa nemudzimu unoera waMwari. Setiboleki move itsepo. Yokulubatse.
Yalubatse.
Zvisinzi lubatse chii? Kuti lubatse king.
Uyezve kuti chinonzi vatsvana chii? Sei kuti vatsvana king.
Ndatenda baba vachitaura nhava yanga vachitaura. Ile vakandate vanza bwa kansa ibwa. Ndabva kuchema kwanga vachiita.
Utile kulila kwahe. mweya mutsvene wataura uchiti mboetsopopwile werini rino yanga ari gungwa ranga siri desert nekusina desert asi mvura yakaiswa mumakate metsaamo ali mukwanei saka nguva yakwana yekuti kunaye yanonako yauripula ine ihorohe vanhu vagodya vachiguta vati vaje bakore ucharimwa chibage muno utalimwa midi mono ndozvataura izwi ramwari itori tetibwile kumbovo itsepo saka ndinoda kutaura kwaari ndichiti tibata kuwa koine kirinyi nyarara kuchema titimana kulila nokuti nguva yekuti afrika iya ipone yasvika kaori nakaori afrika itumele honomutsvene wati ndau yakuzoponesa afrika kaori moetse borire kidoritautsidzisa afrika saka kana zvinzi ndiri kutaura afrika kana akakuwa afrika ndiri kutaura munhu womuafrica kuwa akamutswa afrika ereroya ereroya
Ndanzwa ah, tsitsi baba uya achichema. Ndile butuku ntate alila. Asi mweya muchene wati kudii? Mweya wetseporileni.
Wataura navo yavo masikati. Ubuyile khaya bone mutihari. Uchitaura nezvavo.
Ubuya khaya bone. Tanga tisanomboziva kuti pane muno macho havatooni kuisa vanhu. Neri saisi uri babatela mori. Ereroya.
Amen.
Asi Mwari wedu avimbisa achiti. Mimi ndimutsepisi ari. Nguva yakwana.
Nako ihorohile.

toirambidza futi
toiudza kuti huya kana kuti garasaka baba akumbira kuti inaye
ndiya ndichibva kunoda umboinaisa
ina handidi kunaiwa asi kana ndabva munoita naye Nina hapati unelwa mi basa rati rihambe. Imbozadza dzizi nemakova dzese.
Itata mihubi lidinuka. Nehove dzanga achitaura vambobata. Nditi tapitana hati ramba bati tswara. Angodya zvemusango zvanga achitaura. Abaje kana kana hati bata hati kupa. Kuti mugoziva kuti mwari akandituma. Kuti ritsi kuti mtata umurumile. Haleluya. Haleluya. Saka nguva yekutambudzika yevatsvana yapera. Na kwauri vatsvana vasuteka ihedile. Kwakwana nguva yekuti vachigarika.
ndozvataura mweya mutsvene wamwari
eriruya
eriruya
eriruya ndatenda mweya mutsvene masikati uchitaura uchiti endai munoudza vatungamiriri toda kuinda navo
vaorongedza makata ari papoaoankwane nsele zvikanzi ndo zviri kugabhoroni ukabva wataura tsoka yakatsika padombo iri kugabroni
ereroya
wataura uchiti kune ninga iriko
ine mvura inoyerera hapana munhu anogona kuipinda kunze kwangu ndega ndiri wanisangana
nakunopinda ndichada vatungamiriri kuenda nao
Uri atsamai le bone. Ndo vana gadzirisa nyika ino. Aba banga le hatsi leno. Haleluya. Amen.
Saka ndiri kuti kuna baba anga achitaura. Yari ntate nhanzi abuwa. Chinyarara kuchema.
Ati titi mara ulila ntate. Nekuti nguva yekupona kwako yasvika. Yari nako yauri utsidiswe ikhorogele. Nguva yekukudzwa kwako yasvika. Nako yauri ututiwe ikhorogele. Nokuti ndozviri kuda Mwari.
Kari kitsenseti batu wake mudimu. Haleluya.
Amen.
Amen.
Hereroya. Amen.
Ndatenda zvangu.
Ndalebuka. Regai ndiimbe tigare pasi. Phela aupele abana aba. Vanhu vagopuwa nguva yekuzorora. Vanhu vavanela nako vari vaikuze. Eh, kuitira kuti tichadzoka kuzonamata kuseni. Kari pakela aperi tata ritora phela. Ine ne ne nezviri kuGaborone zviri pamberi pedu. Ndotserese ko Gaborone. zviri pamberi pedu ndo inonzi eh, gaboroni yoyekene gaboroni yele gabara yele haboroni iri pamberi pedu yoyene gaboroni yele iyo yatamba nayo yoyi kana kwaetakayonekakubonala takugadzira nyika ino kana kari baira nhasileve totaura zviri kudiwa namwari ririwate ribatiwa kintate ezviri kuda kuti zviitwe ezibata kuti

Nabe kisi ya kitoja. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen. Saka kuno wakakomborerwa. Kana kuno bana li matukonole. Nokuti vanoteerera.
Kauri ba retsa.
Saka mweya mutsvene watumwa wachiti endai munoudza vatungamiriri. Ari tsamali ababulele labo nebo the president. Endai munovaudza.
Tsamali ababulele the president. Kuti mweya mutsvene waMwari wati. Uri mweya mutsopo uri lenyi.
ndakatungwa nababa turumile ke ntate kuti nguva yakwana gore nako e gorogile nyika ino ikomborerwe gore nako lefatshe le le bone matokololo haleluya amen haleluya amen haleluya amen e britain ari kuona nhamo ko britain e ba bona mathata mweya mutsvene pakwati nguva yakwana yekuti utore pfuma yese iri mubritain ubude nayo
nakobva ndaitakura ndichibva ndabuda nayo
izvozvo vari kuchema
havasi kuziva ndini ndakabuda nazvo
ereroya ndakatakura gate ndikaenda naro kuzimbabwe uteri nkwana basa mali yeno kozimbabwe ranga rakazara goridhe nkwana yene Tetsera golide mote. Nokuti muBritain hamuna mgodhi wegoridhe. Kawari koBritain haona
mabasa golide. Asi ndo anga ane goridhe rakawanda pasi rese. Nkwana yene ina le golide ila le hatilot. Inda kana naro ku Zimbabwe. Abatsa mali lone ku Zimbabwe. Veku Zimbabwe vacho.
Ba Zimbabwe batsa.
Havazive goridhe racho ndichiti ndindinaro. Abaitsuri Kwelita tekeno na Leon. Varungo chema namo.
Bali la ila kama tata. Yo ufumi ndaka figa ndaka miga. Yalo bone ufumi pute unali bone bu beile. Ndaka ita ufumi lo batse. Yalo upata ulubatsela. Ereroya.
Amen. Ereroya. Amen.
vekuzimbabwe kana vakuziva kuti ndakatumwa namwari vazimbabwe kava vaiturumira kintate vakuziva kuti ndiripo kava vaituruni tate uten ndovantichavapa

zvibiyaniso zvitatu Hapana tetaro.
ndatopedza kutaura Ndite kubuwa.
saka ndaakugara pasi Ndanoona basi.
Eh, tomaidzana nekunamata Beri kuti vanhu vana vasunungurwe vazorore vanhu vakhululwa bayikhutsa. tine basa rakakura kana kwaedza Kuona ari tiro ye mutuna lakakunzi kubonana. rikunzi riitwe Grace wanzi idirwe.
Zvakafanana nepatakaenda kuSouth Africa. Tsananele kuSouth Africa. Zuma akaenda kunotumirwa shoko. Zuma bamurume Timulaitsa. Tikamuti Zuma uya kuno. Eli Zuma takwano.
Akabva aramba kuuya. Abakana.
Tikati uchatandaniswa sembwa. Bari vataunza mostiro takancha. Vakazomudzinga Zuma. Kana bam site mostiro takancha. Iye zvozvo zvada kumisa mujeri. Kana kumbira vatamutsena motolonko. Haleluya. Amen.
Haleluya. Amen. Amen.

mudzimba dzakanaka dzavaigaravanogarana navo musango
kuti vagopuhwa mana saka nguva yemana yasvika
ndo yamaa kunzi muchidya
ereroya
ereroya
patichazoenda kulubatse ndodawo baba uyo futi kuti ndiende naye kari katsama kulubatse kubatautsa mali re iye ataura uyo ineyo nantsabuwa pane zvaanofanira kuti aite kutswa kuna tiro tswantsaaoidira tininga iyoyo ivhurike

saka limpompo ichitende ichinaya muno mvula insinaya mono saka mvura icharamba ichinaya gano mvula itasana ina nyika yeno haichazoita desert gano lihasi lake kala na desert ereroya
ereroya tise zvipiyaniso ndapano ndatenda zvangu ndakudzorera kuna nababa maizara nemunamato edu
vapostori wane nguva yekurara
tozouya topedzisa basa redukureva kuti uyai makadya makaguta nokuti kuseni kune basa chairo